Edýas, Aýdym zat aýdyp şeýdip tans zat edýädim-de. Gowy edýäň-ä ýöne tansy.
Şo wagtlar üstüňden gülüp, Aý bu nädip ýöraý dälimi zat diýip şo wagtlar. Ýok-ow. Indi häzir. Indi näme edýäň? Indi şoma diýýänler, Tikem şo şeýtýäniňi ýene bir gezek edäý zat diýip. Gaýtalap beräý şony.
Özüňi alýaň dämi edýän işiňden? Indi bar-a. Özüň lezzet alýaň dämi? Maňa indi şol adam diýýän adamlaryň-a özleri edip dur. Düşündim. Ýöne özüň lezzet alýaň dämi? Seni hiç kim diňlemeli däl, başardygyňça şonuň ýaly özüň edibermeli. Ol her kim aýdym aýtman takyba. Ýaňky ýaňky temada Ýok, mysal üçin, ýok, häzir haky bar, Maksimiň repleri bar-a, men tekstini alyp okap gördüm, hakykatdanam, ýerli-ýerine goýup, tekstini, ýok, ýerli-ýerine goýup däl, ýerine häzir men bir rebiniň nemesini, sözlerini okap gördüm, poeziýa az ekeni, düşünýän-de, neme diýýän ýeri bar eken, has aklymda galan ýeri bar. Näme men barýan tiz kömekmi şol? Şo ýeri men barýan. Bemodakimi? Hä?
Bemodakimi?
Hawa, BMWdaky ýer nämedi şo? Men tiz kömek, siziň baýyňyza men tiz kömek. Toýy ýaýyp sowmak üçin Maksem gerek. Bu ýaşly tans etýä men aýdym aýdymda. Ýerine sen döre. Toýda gaýtýa sen aýdym aýdanda. Zato muň öz stili. Munuň bary toýdan gaýdýa sen aýdym aýdanda. Keýkim öz ýolundan gitsin.

Damarymda ganym ejem. Kilimde etdirdim gün suwan. Bäh eksiretme balaňy. Ellä ýetdi salym ejem. Eger eşdäýsem nalaňy. Menem bolar halym ejem. Başga kime jan diýeýin eje. Ýykyl makam depjekler kän. Puluň üçin, malyň üçin. Dabanyňdan öpjekler kän. Eje, diňe öz bähbidi üçin. Ýeňil-ýeňil gopjaklar kän. Pagta bilen damak çalyp, gözlerimi ýapjaklar kän. Eje, ogluň aýbyny ýaşyrmakdan geçen ýalan töhmet atjaklar kän, demin alyp berip durkaň agajata atjaklar kän. Ýene saňa aýtdym arzym, arzymanym, janym ejem, Şuny saňa aýtmak parzym, ömür manym, janym ejem. Jan berene jan diýmeklik, meger, sansyz sogabymdyr. Owal-ahyr ýalkajak zat, ejelere Togabyňdyr diýe säd sädi.
Aýtdyň ona şeýle bir takoý näleýin ýüregiňden bir kaky stradanýa da bilýäň ýakynda mama ejem aýryldy onuň açyk sungatdan el çekdim däýdim onuň ýene de O zat etdimdä nädip aýdaýyn ýenede durmuşa dowam edip aýdym sikim bda geçerow açyk kör tutanýerli bol şu şu derjä bardyňa hemme kişiňe başynda bar geçdigi bolsun durmuş dowam etýä sungaty taşlama açyk kör podderže sap diýip iň mende gorle şol. On bäş günde agyn nikaki şiwleýän hiç jaň etýärlerem Ejem aýryldy diýýän ol. Aňyrkylar düşünýärdi. Bortik kim? Onuň açyk onuň. Şeýdip onuň ýoşudy. Ýene-de sungata gir. Halkyň öňüne çykyp gepläp başladym. Täzeden.
Gönüp durdum. Käbäňiz gördümi siziň şeýdip tanalanyňyzy? Şu tanalýan wagtyňy gördümi ejeň? Gördi.
Ýöne bu derejä ýeterin öýtmedi. Hä, şu wagtky tanalyşyň ýaly tanalarsyň öýtmedi diýşi. Ýok, ýok.
Ýöne goltgy berdi. Kömek etdi özi, hä? Elinden tutdy, gollady. Kim gollamasa-da şol, hökman bir gün halkyň alkyşyny alarsyň, kim näme diýse diýsin, oglum, saňa üstünlik arzuw etýän. Azat bir aýdym çykarýar-a. Birinji öwrenýän-ä aýdyp berýärdim. Özem iň gowy görýän ýerim atşyk. Ha! Wa! Iň gowy görýän ýerim oglum şony täzeden aýdaý diýýär. Watana şolam üstünlik getiripdir daş agam. Özem halkyň iň gowy görýän zady bar. Pyrlanaýa. Pyrlanyp beräýdi.
Agam şu taýda pyrlanyp berlanaý agam bir gezek. Kadir aňsat dur öýdýäň şu wagt.

Gaýy tik dur baraýda da ol üstün gaýtam bar şoň arkasyndan begenjek spasibo udaçi. Näme üçin rewnalat edeýin ony. Kadyr ony tanaýaňmy aslynda. Kadyry.
Men daže rewnalat etdim. Kadyr diýmek aslynda seň üçin a luçşy adyny tutmanyň gowy dogryňy aýtsaň. Howa diýeň. Seňkide de bar. Ýok meň adymy tutandan mukam diýeniň gowy da mysal üçin maloý diýeniň. Aý bulara senede maloý diýiber. Tikki diýeniň gowy.
Çynym bilen ýan o. Isleýmen

Toç goýan ýeri ýok. Ýanar da. Ýok, deswitine. Sözlerini aýdyp bereýinmi sen? Rep oka, okadyň i gowy gördüň şony. I dal neşem okaýaňmy? Türki repini diňläp gör sen. Daway daway daway.
Beraý.
Boýum ýetsede bir elle tiktok çaýkap bir elle görene bolýan görelle wah görübiň gözi görende bloger tiktoker reper bula menden galanam aýdymçy diýjegmi diýjek ýöne bil däl bu aýdym üçin

Şoň üçin ilki görä Hudaý sowýandyr bizi. Hudaý sowýandyr şu wagt ýadyňa düşürme.
Ogul. Häzir ikiniň atyjyň gazyny aýtjak bolýan hany. Men artista kimene erzakdan many idemen. Eý akgam jan bu degişme. Ýadyma düşen. Men alyjyga ýaşyny gördüm ogul.

Senem aglaýaň menem aglaýan hemme zat gowy diýip dostlaryň aglaýan ömrümi saňa däl başga baglaýan bagladym oturdym indi naglaýan gördüňmi gidişini edil men ýaly okaýa bylam okaýa ýöne sen aç Ýöne maňa seň okaýşyň Sen okamasaň gowy bolaýmasa
Aýdymy kül edýäň sen aga Malades gowy okaýaň Agladyň Ýa ma maloýyň okaýşy erbet däldirlaý. Göni häzir bar tikgin S udawostyýem, dawaý, Azadam muň suňa teklip edip bilýär. Kalowşyny sen kim aý Kadyr? Azat, mesele däl, twist, twist ýaly aýtdygyň bar-a, Azadam teklip edip bilýär. Başga, ine. Seň halypaň Azat, Azat, seň halypaň a. Twist bilen Farhady Öräýewem täze aýdym çykardy. Hä, ol ikisem çykardy täze aýdym. Azat, seň halypaň a, sen aýdyp bilersiňmi şoňa? Özüň nähili Azat bilen ýok.

Öz Türkmenistanymda öz raýatym hawa Azat Dönmez ýöne şu ýerde bolsady görüp bilemokda sen nädip görjäň aýtdy ony. On ýylda biziz. Ýa ýa nesip bolsa şundan soň şundan şundan soň moždadyr nesip bolsa Azat Dönmez. Görsemdä daže bar nädip duýgy diýsene. Gözümden ýaş syzyp, özüm ylgap baryp gujaklaşa o durana. O bärik gelýän o dur. Hany şony çynyň bilen nesip bolsa görseň. Za serdechkom mara. Ol aňyrdan görä tikgin diýer, özüm ylgap baryp wa açkima aglap şony gujaklaşak bar. Nesip bolsa görersiň.
Inşallah Allah. Arzuw etdiň şuny etdiň. Nesip bolsa arzuwyň.
Şolar ýaly fan e seňkini gör meňkini gör onda aňry uçar. Hakyky. Ýa bizi görenler hemmesi ýatyr bu wagt.

Soň Pöýremez halypa bady ýatan ýeri ýagty bolsun, onnoň halypa Juma Ýazmyradow bady, onuň Setdar Abdyýew ne diktorskini okamany öwretdi. Menem halypalary gördümog ýöne azda kände. Halypa bolan. Hiç kimi görmedik türeýji. Meň ýöne bir görüp bilmedik halypam bar.

Şoň kowat öýüne stendap söz ýokdy. Şoň eden şutkalaryny şu wata iki müň ýigrimi bäşinji ýyla gelip Orsýetde zatda şu wata şoň trýugunda edip otyrlar. Sen näme diýýäň agam?
Ozat. Açewatsylny diýýärdi. Açewatsylny diýipdir agam. Açewatsylny uspeh wam. Eý men şony gyzyklanýan sen näme üçin agam Türkmençe arasynda kän ors Ýok, ors dilini bilýär o. Ýok, bilýän welin bilýän zadyňy ulanmaly ýerinde ulanmaly la bir. Dogry ulanýar-a, dogry ulanýar. Ors dilini bilýän ýokmy aýt bakalym? Ol nädogry diýemok, ýöne näme üçin gowy görýäňmi? Ýok, näme diýsene?
Endik diýýä.
Ol bar-a, ors bilen. Ýa ýyldyzlara gelişýän hereket. Ýok, hiç ýyl ol.
Häzir men türkmençe-de gepläp bilýän. Tapawudy ýok. Ýöne ors dilini bar-a, has söýýän. Ýani şoň üçin hawa hawa. Onuň ikisini ulanman gowy bolýar. Onuň häzir toýda zatda-da şunýa gepleýäň ol nara. Uhodan çykýa dälim ony halky udybit edip bolýada.
Seň pikiriňçe näle Kady? Aýman.
Ýok.
Ýaňky blogerler, tiktokerler, sungat işgärleri, aýdymçylar. Şo hakda pikiriň näl? Edil şu wagt has kän bir garalýan mesele o. Seň pikiriň ýöne. Ýok tiktoker Tiktoker diýmek ýok-how, platforma bar şonuň üçin. Toker diýmek bir hili, mysal üçin, telewizorda görseň, telewizorçy diýen ýaly zat ho. Indi ýok ony. Instagramçy, tiktokçy. Bar bloger indi meselem. Bar meň bilen bir aýdymçy diýip indi men saňa düşündiriň. Ho, ýok indi seret aýdymçy düşünikli aýdym aýdýar. Hä dogry biri ýazyp bersin şony

Diýýäň, senem aýdýaň, aýdymçym belentde diýýäň, görýän diýýäň men özüm. Indi men şony aýdyp saňa dogry düşündirjek, ýöne meň öz pikirim, hiç linçlanma öýtmäň, öz pikirimi aýdýan. Sungat şeýle palaw diýip alaly, aýdymçylar, bagşylar şoň eti bolup biler meselem. Ýöne käşir bolmasa palaw bolanok. Bloggerlaram käşir diýip alaýyn hä. Käşir bolmasa şeýle bolýa ony. Diňe Aw indi palow bolmaýa diýýän bloggerlar tiktokerler käşir diýip alaýyn hä. Ýöne iň esasy aýdymçyny aýdymçy blogger blogger edýän ýaňky palow palow edýän tüwüsi tüwinem ýaňky daş töwerekdäki zritellar diýip alýan. Şu zritellar tomaşaçylar bolmasa aýdymçam bolmaýa bloggeram bolmaýa şoň üçin Iň esasy, важный, iň beýigi şolar halk seredýän, seredýän adamlar diýip hasaplaýar. Ýok, sen diýýäň dogry.
Mysal üçin, bloger diýilýän düşünje, mysal üçin, menem blog çekip gördüm, waýnam çekip gördüm, ýetip görmedik zadym az-azam. Ýöne teatr, teatr başga zat däl.
Artist Bilen teatr ýitip gidenakda, blogerem belki ýitip gidibiler, ýitmänem biler. Hasam häzir döwür össe, beter öňe-de gidibiler, dogry dälmi? Bez problem. Blog çekmek üçin, bloger bolmak üçin ol gowy zat, hiç hili mesele ýok. Ýöne artist medeniýedi

Ýok, çynym bilen diýýän, bolup gördüm. Çalt modadan gaçýar. Ýöne ýaşaýyşda däl-de, umuman dünýä derejesinde, o sosial mediýada diýeli, dünýä derejesinde ölmeýän eserler bar. O ady öçmejek o bar, müň ýyl geçipdir çekilen suratlar bar.
Orsça öwrenipdir-ä bu, bilýän ekeni.
Diýjek bolýar, maňa döşmeýän eserler bar. Gurbanazar Ezizowyň eserleri, Kerim Gurbannepesowyň ýazan eserlerini, hawa, Magtymguly Pyragy, biziň beýik şahsyýetimiz, şolaryň ýazan eserleri hiç haçan öçenok-a, dogry dämi? Ýöne biziň häzir çeken bulaklarymyzy ýene on ýyldan, ýigrimi ýyldan, otuz ýyldan Может bit belki hiç kim ýatlamazlygy mumkin sebäbi daşary ýurtlarda görýäsä o iki müň on bäşinji on altynjy ýyllardaky blogerleň ýoklary bar naprmer owa karýera hökmünde dälde wagtlaýyn geçiji bir zat hökmünde gowy zat ýöne wagtlaýynam sen berýäň da tomaşaça owa berýän men obşem eser däl diýjek bolýan ýok bolýa eser däl ýöne häzir sen şony ýitirmez ýalam edip bolýa gowy laý bäş sany. Sungatyň dawasyny edip otyr we Sungatyň dawasyny. Ýa welä bloger blogy şu wagt ýa waýbyň gowa bilýäňmi. Sen meni näl azaplan blogerym men tiktokerym men artist diýänem bar maňa meselem sen näl men kim men şu zat sungatyň içinde. Ýok Galaýjan diňe blogerlik diňe blogerler modadan gaçýa diýjek bolamok hiç hemme zat öz döwründe moda bolýa mysal üçin bagşam modadan gaçýa naprmer meň iki müň bäşdäki iki müň altydaky diňlän bagşylam Modadan galanlary bar. Ýöne bagşylykda-da ady öçmeýän bagşylar bar, hakyky eser ýazyp gidenler ýaly. Ol sazandalaryňam ady öçmeýänleri bar, ýöne näçe sany sazanda-da bar. Bir söz bilen aýdaňda, her kimiň öz döwri bar, geçip gidýär. Ýok, her kimiň döwri bar däl. Kim galyjy gowy zat edýär, şoňa görä baha berýär. Может, häzir sen diýýäň-ä, giden waýnyň bar diýýäň. Meň waýnymy hiç kim häzir ýene bir on ýyl, on bäş ýyl ýa görler ýa, moş, şu wagtam görülýän däldir belkem. Meniň pikirim, görünmän biler häzir meň işlem bir bet eser bir zat diýip biljek däldi. Ýöne moşt häzir stendabym has onluga ursa, belki arzuw edýän olam prosto Nuryş Galypowyňky ýaly o pylança il geçip dünýeden öteňsoňam ýatlansa begenersiň dogrymy? Bir sellem bir oda açdy beg. Sandy. Aha, nätdi birden güpük bolup galdy. Ýöne gabak diýen.
Ýöne Azat Dönmez nikakihdir. Hiç wagt bara ýerini oda eden däldir. Öçen däldir. Dakança saklandyr. Gowy görýäňaý agam. Ýa ýöne. Soňky aýdym. Aktual aýdym şa şeýle bir. Ýaşlaň söýgüsini gazanan ol. Ýyllygyň atmosferasyny beribilýä ha. Mesele de. Sen türkmen reperler repli dil. Bir gezek gatnaşdyňmy repli dile? Gatnaşamok.
Lapça gatnaşaňok. Gatnaşjak bolduňmy? Howa dogryňy aýtýanyň.
Niýetimde bar bu.
Ýok aýdyp görmediňmi?
Gatnaşýanlara nähili garaýaň indi öz deň-duşlaň gatnaşýara men dogryňy aýdaýan repbililiň bir sanynam men göremok. Aý bölegini goý ýa doly göremok. Ýa doly göreňok senem.
Seýdi West i goýuň. Türkmenistanda.
Seýdi West.
Eminem stil okanmy? Seýdi West.
Ho nime diýip paýlaşanmy o.

S.
Peter öldürip okaýar. S. Peter öldürip okaýar.
Mekan ýanyndan aýyrýarlarmy şony? Adam S. Peterdir galdyran.
Antoýno we Anita diýip bir derler.
Durun-le, dur, dur, dur, dur! Sen S. Peteri gowy görýäň. Süleýman.
Süleýman.
Lakatal diýip bor, toýly. Siňlen. Hä? Sözlerini bilýäňmi şol aýdymyň hiňlenpere? Lakataly.
Lakataly. Hä. Ýör dost ýadadyp.
Ýöne aýt näme diýýär? Ýör dost ýadadym ýör gaýdaly. Bu näze çekdir ony ile bujagaz gyzlara seret. Bujagaz gyzlardan ýok däri boş ýerde kösenýär bary biderek. Ýok Süleýman bas polny perýod olaň öňünde dur ber pawora işleri ot baryp göräli soralymy süýemka ýa-da ýok. Ooo.
Görýäňmi indi diýjek bolýan. Ýatda galjak ýatlanjak zat etmelidary plan şeýle geçýär men sahypalamda köp waýynlanmy köp eden işlem näme üçin pozdum üstünden uje ýyllar geçdi welin halamadym köp zadym hakykatdanam özüm halamadym soňundan ertir gün şu eden zadyňdan utanjak bolsaň etmeli dälmikä diýen belki şu oturşymyzam häzir ýazmaklary mümkin ýa gowy kommentariýa ýazýanlar bara Bilýäňmi? Şuly eden işiňizem galjak iş däl diýip. Süleýman ýöne bir zat aýdypdy. Aha.
Ýörite Mähri bilen çykarypdy. Bir aýdym çykarypdy Mähri bilen. Nä aýdymyň adyny-a bilemok. Bir zat eda, Mähri, Baharyň nomerini ber, ökünmersiň, men ýaly tapmarsyň beýle oglany diýip. Bahar diýip. Şunça ýyl aýtdy agam ony.
Bahar Mähriň dogany.
Baharyň dogany, Mähriň dogany Bahar-da, şoňa düzülmez.

Aýdymyň ady Döýmäň oňa. Hawa, ana şoňa at.
Mähri, Mähriň dogany Bahar Süleýmanow şoňa atan şony. Aýdymyň ady Döýmäň oňa. Süleýman habary barmyka?
Süleýman netläp aýtdy diýýäňiz. Hawa, şo. Atan şony.
Mähri, Baharyň nomyny ber, ökünmezdiň, men ýaly tapdardyň beýle oglany diýip. Ana şo. Birinji gezek, birinji gezek eşitýän-ä.

Aslynda baklaşka diýseňem bolja ekeni, lar diýip biderek özüňi agram salypsyň daş kim. Baklaşka laý diýip. Eý dumka gitme ýogudyrow näme dumka gitýäň aladaň barmy eý syp syn çökerdiňow şu aýdyň mekanda bäş ýüz al. Pyşmagat in seň üstüňde dura. Sen bolsa diňe dulkagy diýip pikirlenýäň. Näme pikirlenýäňe? Äý seni wara arman işden kow bilenmokdaý. Arman işden kow bilenmok. Togaý başga ýere gider. Şu gelin gyzlar gelýärä. Sen wagty. Ussalygyny bildirýän ýeke zat bardyr. Oda hünärinden daşary ukyplary. Görkezä ýa şu ukybyňy bir gezek bize-de görkezä hada kime görkezýäň ol ukyby. Hemme ýerde görkezip bolanok.
Näme bolýar aý Hydyr saňa? Dostawka gitseň 5 sagat eglenýäň. Onnoň hem näme sen o dostawka diýip eliň gülli gitýän ekeniň aý her gezek. Müşderileri begendirmek meň boýnuma borjy. Hydyr, beýdip dursaň men senden kän işleýän-ow. Sen diňe gitýäň, 5 sagatdan soň hem gelýäň. Biz gurluşyk satýasow iliň gülli baryp sen näme işläp dursuň men düşün men seň bilen gitjek bir ýere. Men begendirýän meň bilen gitmek üçin ýyllaň stažy gerek.
Sen hiç zat bileňok o Hydyr. Sen diňe bar işiň ussanky işiň bir şurup towala bileňok. Bir şurup güm edip aýyraryn seni işden. Hemme zady bura ýokarky, bura mine şu görüp durandyr, seret şuňa. Ine. Hemme zady görüp durandyr. Kowaryny ýok edip. Bir surup towla bilen gowadyr. Utanmadyň nätdiň o. Men bilmesemem
bilýän zatlam bardyr.
Bar bolsun-da. Bolmasa-da başga giden wagt towlanýan. Bardyr, bardyr aýdyp berjegin sen saňa. Jan bratişkam, gaýrat ed-ow! Kömek gürede-ow, men senden kän işleýän. Bäş ýüz altmyş manat indi men ananaý sergezdan boldum-ow. Çalaja işle diýme, kömek gürede-ow! Haçan görseň dumkada-ow, haçan görseň dumkada. Eýerdir çalaja ýardam etseň galyp gidýär sow. Şuda diýip galyn kişini galdyrdyň. Bizem galdyr agydyr. Şuda çalaja kömek etseň, çaly tekbäk goýberseň özümiz urukýar sow. Men seni gözläp 560 manadynyň içini ýat tutdum Hydyr jan. Işläý jan bratişkam-ow. Işlemedik dişlemez ony sen işlemän dişläp ýörsüň-eý. Eý tapsyn men aýadam pele ujyny ýitirdim aýadyr galmaly galmaly. Netiň galmak bolsa galran tapylar. Galarsyň. Galarlaw.
Galaly Hydyr. Bolly donjum a ýüküňiz gysga wagtyň içinde barýa özi. Dostavkaçy mertde işgär mertde saňa.
Ýan kuýamyzyň zatlaryny özümiz geldik gaýdar. Hydyr jan dur bir munda o sen gitseň dört bäş sagat eglenýäňow gel irräk gel gaýrat et irräk gel.

Ýöne sen pul isleýşiň bilen o dünýä zat goýmarsyň, şu taýda ýok edip barýaň, paşşt aýyrdyň-ow ýarysyna. Ýürek bilen ýapyşmaly Hydyrjan, ýürek bilen. Men şu zatlara ýüregim, janym, tenim gitdi-ow şu bäş ýüz altmyş magazine. Görýäň-ä, şu rubdan başlap, şifre çenli bar. Nolldan jaý saljak bolsaň, Hydyrjan, klentler näme etýär? Şeýdip smile ugradypdyr. Bäş ýüz altmyş magazyndan sorap gör aýdyň mekanyň çyn aýlanda. Hemme magazynçy tanaýandyr meni. Tanarlar, tanarlar.
Saňa bolly dekabr eki aý galanda saňa Santi Klaus diýen ekenler-ä. Sen Santi Klaus bolup adamlaryň öýüne täze ýyla zakazam alyp başlapsyň. Ussamy ussa. Zat hoşowyny arstonlarynam bejerip gaýdýar. Ussaçylygyň bilen bolsa nobadyr o. Ussam, saňa-da ýöne igenip ýörün-ä. Ýöne, Allajan, azabymyz bir ýerine gowuşsa-da hernä. Gowşar belki.
Söýenşen ýykylmaz diýýär. Saňa söýensoň ýykylaýjak ýalylar-a, ussam. Dogry tarabyna söýemeli-dä şoň üçin. Ýöne, ussam, hemmeşä maslahat bergin baraňda, aýdyň mekanda. Şurupdan başlap, şifre çenli bar. E, ussalygyňyzyň krasowkasyndan kaskasyna çenli bar. Aýdyň Mekan, e, ýürek bilen size garaşýar. Eşidýäňiz Hydyr? Maksym, çynym bilen ýüregim bilen bir zat sorajak. Şu dünýede dokuz düzüw adam ýok. Her kim öz kemçiligini hem bilýär, iller hem seň kemçiligiňi bilýär. Kemçiligiňi ýüzüňe basyp ýazýarlaram ýa meselem, oňa hiç hili tirkiş Erbet komentariýa bermeli-dä içiňden-de öz maksadyň hedebiň üçin işiňi dowam etmeli. Ýok meň guýyň kiçi. Meň guýyň kiçi kemçiligim meselem Alla döneýin ýöne kemçiligim üçin hiç haçan utanamok adyma-da şoň üçin Maloý diýip goýdum. Ine agam kel. Hemme zady gowy meselem kemçiligi kel. Ýok şu taýda idealnymyz tikgi mysal üçin men kel sen kelte muň kellesi gidipdir ýa. Agam her kimde bir kemçilik bar indi Hiç hili gaty görmesiz ýüregim bilen soraýan. Seňemine bir harpyň ýok meselen? Olam bir harpym ýok. Ýok ahy ine olam adamlara bir iň zerur bolan harplaň biride kiçikäň gözüňe sokup öwredilýän harpy öwrenmändirde. Ýok ýöne ýok ýöne seret şeýle. Bir harp meselen.
Indi ýok diýädä. Stil düşündim.
Ana ýöne sen maňa kiçiligim meşhurlyk getiren bolup biler. Hydyra Kelligi bir ýerde bir ýerde meşhurlyk getirip, göz ilginji üçin tanalmagyna mümkinçilik berendir Kelligi. Saňa-da meselem şo kemçiligiň tanalmagy üçin mümkinçilik berendir. Şoldur esasy. Ýöne, ýöne Maksym bilen men oturyp gürleşip gördüm. Buň söz baýlygy hakykatdan öz ýüregindäki zatlary gürleşseň söz baýlygy bar ýöne harpy doly bolup iki gepiň başyny çatyp bilmeýän. Emma o ýerem bar. Hawa indi sen

Kemçiliklerem adama şöhrat getiribilýär diýýän oňjy gynanma hiç hili ökünme.
Ýok beýaz şowdak beýazam yrdy bilenak ýöne widuşi bolup ýördi aga. Ana şol mesele onda dälda dogry dämi oglanlar oprasyn alaşýanda. Pes paçagyň güýçli bolýa.
Hawa.
Kim güýçli bolýa? Bul aýtjak bolýa saňa sen düşüneňok. Sen şony diýip bilmesiňem diýä. Agzyň mundan çykyp diýä saňa sen ýylgyz bolýaň şoňa buýsan diýip aýtjak. Kemsinme diýýän halk seň kemçiligiň üçin. Ýok kemsinme. Halk bir zadyňda kemçilik bar bu bolanok diýenok diýýä. Kemçilik görüňok adamlar ýalňyş düşünýä dogry dälmi?

Daşa barha telewizorda görýärsiňdä hä şo telewideniýany. Ýörite ine ýörite do. Telewideniýany telewizorda görýärdiň. Daşa men bar şo Magtymgulyň bar birinji görkezýärler telewizorda. Öý şunlugy bar dogrudanam bir ýanyny baryp görüp bir ýakyndan görsem diýip tak mişçitalow daşa özüm daşa ne poweryu wow şo ýanynda dursun. Nätdiň? Hawa daşa fotka berip muňa aýtdym. E dawaý bir rolik çekeliý ýanynda duran ýörite merdwana ylgap düşüp ine şaýat. Agam şu ýaňky rmen bara seni iň meşhur eden zatlaň birida. Mysal üçin seret men kel bil kelte muň kellesi gowy däl seret maksimiň bir harpy ýetenok seň hemme zadyň gowy bolup üstüne dopolitnly bir zat dakypsyňda bilýäňmi has tanalar ýaly aklaý göreň gelýämi şu rmen nirden galdy agam.
Ýöri towara nähili baýdan okuwy bir biz 10 ýyl barma?
Ben 10 ýyly birinji gutardy 90 ýerler. Hawa, birinji 10 ýyl. Hawa, şonda maňa 2008-de ýörite bir ors dakýardy. Olam gitjek bolup duran şo wagt. Şo döwürlerem moda bolupdyrmy? Berekella.
I bilam onuň. Berekella. I şo wagtam her hil görnüşi barmy? Hü-hü. O pyrlanýan görnüşi. Pyrlanýan görnüşi bar, biram o kellabaşaýakly bir zat bar, biram şu bardy. Öküziň kellesi turan.
Kellabaşaýakly. Ýok, o, o süňk zat goýýar-a kelle. Hä, şoňa kelle, hä-hä, düşündim. Piratiňki ýaly.
Skelet. Hawa.
I onuň şuly bar eken, ol, şuny gowy gördüm dänim, men aýtdym, Ýa şuny hem gowy gördüm, haladym diýip. O wagt ol bar-a, meň aýdymçy bolanynam bilenok, ýa artisem bolanok. Ol aýtdy, Sen gowy gördüňmi şuny? diýdi. Äý menä haladym diýdim. Men şuny saňa sowgat berýän, dalneýşi bir wagt bir uspeh bolaňda diýdi. Has uzagyndan ýatlarsyň diýip geldi. Ha, goý, onuň seni şony dakaňda diýdi, men bir ýerde seni görüp diýdi, e, şo diýip diýdi, ýatlar ýaly saňa podarit edýän, pyzdrawlýaýa, paka-paka diýip. I onuň şondan bärim şuny aýyrman. Nirde şolar şu wagt?
Gitdi, göçüp gitdi. Am Rimeniň üçin özüň okap gören kommentariýalaryň barmy içinde? Mysal üçin, Rimeniňe iň köp ýazylan kommentariýa Rimeniňe ýazyldy-da. Hawa, beýdar boldum we. Ýok, iň öz, mysal üçin, käkişi kommentariýa ýazýar, özüm oturyp gülýän şuny nädip ýazdyka diýip. Sen öz gülen komentariýalaňy bilýäňä okap görensiňä aýdyp beräý üç dört sanyny. Tomaşaçylaram görer. Eý Tikgim bir tiktoga goýdum remensiz çykdym. Aha. Biri ýazýar Eý Tikgim remeniňi ogurlatdyňmy ýa birine berdiňmi eý seni öldürip alaýmasyn biliňden bir gaýdyp saklaýyn biri näme diýýär Eý Tikgim ýataňda bir aýyrýaryn garnyňa siňýän däldir.
Başga dagy edýäler da. Başga has iň gülkünç komentariýa nämedi seň üçin?
Äý, tikin podnosyň uraý Raýmon gerekdir.
Saňa iň gülkünç ýazylan komentariýa nämedi?
Haramzada men seni ýigrenip gowy gördüm. Aý ýok ony ýa gülkünç däl. Maksim saňa ýazylanlaň içinde bardyr jigim.

Hä? Kepka näme diýýäler?
Aý, bu kepka, açyndam-ä, modadan gaçdy, näme üçin geýip bolmaz diýýär. Moda bolmanda günde hemme kişi men ýaly kel bolaýmasa kepka geýýän ýog-a dogrudan. Bir günden goranaýmak üçin uzak gün hemme kişi bir kepka geýýän. Ýa-da bu snapback. Hawa, snapbacks. Stiliň bar a. Bir dogruç modada boldy hakykat. Nauşnigi diňlemeseňem dakýaň a Maksym. Nauşnigi diňlemeseňem dakýaň. Eý diňlemeseňem dakýaň diýäňmi işleýämi diýä işlemese şadyr. Aw muňa näme diýýändir bilýäň. Aý Maksym onyň boýnuňdaky açkimi diýäý.

Utandy tutýan medaly. Wiý sportsmen meňde ýadymyzçdy diknim. Mysal üçin her kim bir sportsmen gowy görýär bilýäňmi? Men sportsmenleriň içinde Maýk Taýsony gowy görýän. Sebäbi urşan döwürleri hany kiçijek oglanjykdym bir uranda galmaz edýärdi-de. Sen kimi gowy görýäň sportsmenlerden? Dünýä derejelik tanalýan sportsmenler kän-ä. Kimi gowy görýäň? Içiňde gowy görýäň-ä.
Äý ýor. Meňä aýtdy. Ýöne men bir birini gowy görýän. Kimi? Futbol oýnaýanlar Kristan Kristan näme? Kristian Renaldo. Kristian Ronaldo.
Şeýtýäňmi?
Hä. Şony gowy görýän.
Başga lýubitelim. Maksim sen kimi gowy görýäň? Legedany Brus Li.
Legenda Brus Li. Brus Lionyň biografiýasyny edil Eminem Kay al bilýäňmi ýa bilýäňok? Bilýän.

Meň Omer aradan surat paýlaşdyňa ýok surat paýlaşdyňa fitnesa senem mysal üçin meň kärdeşlem barda götermäge gidýärde daş götermägele şon ýaly daş göterip trenowka edýäňmi ýa beýleki Menmi? Hawa. Fiziziski etýän. Hä? Iň köp etýän. Iň köp edýäniň? Fiziziski.

Şunuň bilen näme bolýar ýöne gepleşik barlap gördüňmi?
Ýok häzir meselesi bu ýerde galyberdi.

Telegram göremden ýetik. Ýok men ony näme üçin soradym diýsene arada figurasyny zadyn görkezýär bir hili hany protainsiz zatsyzja neme edilen ýalyjakda originalda bir hili malades şu. Naturalnyý ýa aýtjaň protein.
Ýa maloýem dört ýül bäri içýär protein. Zato ýöne bu Figura berenok, iline berýär.
Figura çişenok.
Gurbangeldi Ataýewi tanaýaň? Gurbangeldi Ataýew? Herrik galadan, segsen altynjy ýyl. Tanaýaňmy ony?
Şol aýdymçy aýtýar, meni niýe agyr atletika göterýän diýip aýtdy şol. Sportuň haýsy görnüşini gowarýaň diýdi ol, agyr atletika diýdi. Dur indi how agam ony men bilemok. Hydyr goşgy okaýda.
Hydyr, senem bir ýekeje goşgy okaýda. Şat ýanjy. Arkaýynlyk hem gorky hyýalyň bolar dostum, Dünýäň iň berk banky aýalyň bolar dostum, Gazananyňy sowurjak, sag janyňy gowurjak, Perzentleňňem dogurjak aýalyň bolar dostum, Bir ýassyga baş goýjak, göwnün ýyksaň boş goýjak, Hamyň pyçaksyz soýjak aýalyň bolar dostum. Içip gelseň güň etjek, bar keýpiňi teň etjek, gaýyn eneňe jaň etjek aýalyň bolar dostum. Müň işiň bar bir başyň, emma köp bor gardaşyň, ýöne şolardan iň ýakyn syrdaşyň aýalyň bolar dostum diýýär. Öýke hem aýdym aýdyp bersene gürletmesene şuny ýalynda gaýrat et.

Häzir şu ýaly bar-a, häzir bar-a şu ýaly halk kän bolýar-a, hasam şowhunly bolup, hasam zritellar kän bolup oturyp, şuny ýaly taktikany, hereketi boş edýän. Ýöne az adam bolsa onda men nätjek? Şoňa görä sazlaýan.
Edene zalňa degenok bolýarmyş, şoň üçin Ýöne häzir bar.
Sen daşyna çykanda üýtmeli. Häzir gyz, gelinler üýşýär-ä. Wapşe bir sapar, iki sapar ulanýanyň üç, dört. Mal çok bolýaň ondan soň ýa. Mal çok bolýaň. Neme mal köp. Aýlyk bor.
Ho-o, daşy şolar görýäň-ä. Bir hili näme, bir hili uçgun döreýär. Hä, begenýäň.
Baý.

Garry şişläp gördüm ol birden hiňlenip zat edip Azady waz ýazyp ýörtdam Göwherjan diýdi tapawudy ýok diýdi bularam bir amaşaly bir ýerden çykdy öýleden beýleden arapdan şarapdan tutdurdylar menem onam birdenem aý hiňlenip gördüm aý ýaňyr çykan wagtam şoňam Istanbul gözeli Gunçam diýip aý menem hiňlenip durdum ol Ol oglanlaryň klasdaşlaryna aýt, Eý, Tikgin, şonuň doganlygyny aýdyp beräý diýdi, ol ertesi gün öwrenip mekdebe baryp aýtdy. Dert aýtdyň.
Eý, sen diýdi, soň mollary sen diňletdiler. Tikgin, seň geljegiň bar, dawaý diýdi. Ony gara iş işläp ýörkäm hem aýdym, hem zat. Hem işleýäň, hem aýdym aýdýaň. Onsoň men aýal doganlaryma teklip etdim. Bularam kän bir

Özüň girjek diýip. Bol. I şowaldan bir gyz söýdüm-ä. Oho.
Odnoklassnik.
Girýädiňmi odnoklassniga? Ýok o odnoklassnik.
Klassnymy?
Klassnymy?
Hawa. I olam bar-a. Birdenem göwherli dänim bar-a.
Soňam birdenem menden sowady awy. Onnoň?
Menem aýtdym, Ty podojdi diýdim. Daže posmotrim kto wygrayt diýdim. Ol oglan bar alan oglan. Taşlady indi dik gidelmez diýä. Uje men bar-a aýdymçy ýyldyz. Wagtym ýok. Indi söýgi diýen zada meň elim degenok. Hoo. Sag bol agam. Sag düşün. Malades.
Söýüşmem ýetişmedi ýalyda bize. Häzir bar-a men söýýän erken. Men diňe Allany bilen sungatyny söýýän. Sen diňe halky söýýä şoňa beýen agam. Maňa bara hiç kimiň söýgüsi gerek ýak uje poez gitdi pozno uje wagtynda spişat etmeli kene. Düşündim indi hiç bir zenanyň söýgüsi gerek gel diýäňdä agam. Häzir meni söýselerem men aýtýan sungatymy söý. Sen sungatymy söý diýýäň meni söýme diýýäňdä.
Hiç hili ýa.
Kadyram şeý diýýä soňky döwür. Men durmuşda bir zady mende ýok. Rewnować edemok.

Nähili görýäň agam. Köp minnetdar köp Gutaraýalymy? Hä?
Gutaraýalymy tomaşaçylary ýadamaga. Ýatyrym bilen ýa jemläli. Elbetde.
Şoň üçinem her kime gezek berip sagbolun şaýyny. Gezek gezeginemi? Sag boluň mähriban tomaşaçylar janyňyz sag bolsun wagtyňyzy aýyryp bizi ýaltanman tomaşa edeniňiz üçin minnetdar.

Patrak. Patragyň manysy, Hany üýşýäňä dostlaryň bilen ýa gowy görýän adamlaryň bilen ýa Her kim durmuşda bir zat edýär näme edesi gelse ýöne üýşeňde her kim biri biri bilen gürleşýär. Şuny ýalak bir gürrüňdeşlik bolsun diýip çagyrdym. Düşündim. Hawa sag bol.
Başda-da düşündim men şu adam düşüneninde men.
Başda düşünmediň onda aýdaý. Wobşem gepleşigiň adyna bilýäňiz Patrak Show sizi hemmäňizi hoş gördük diýýäs. Ha sagbollaşýas. Sag boluň jemledik.
Ha bolýa.
Sag boluň. Indiki sanda kimler bilen ýazarka? Indiki sandy hawa kimiň gatnaşmagyny isleýän bolsaňyz kommentariýalarda pikirleriňizi ýazsaňyz ine Maloýyň kommentariýasyna ýazyň Maksimiň kommentariýasyna ýazyň Tikkiňkä ýazyň Kadiriňka köpräk ýazyň hawa meň kommentariýama diňe gowy gowy zatlary ýazyň

Ää siz-ä elmydama biz bilen boluň, bizem elmydama siz bilen.
Maksim sagbollaş tomaşaçylar bilen dos. Ýok ýok.
Janyňyz sag bolsun bizi gözläp goldanyňyz üçin biz sylan Allah sylasyn bala kellä giýmäň öň.
Salam Ýazin Weş.

Ady näme? Kadyr. Kadyra köp köp sag bolsun aýdýan. Janyňyz sag bolsun. Şu gepleşige Hydyrjan çagyrdyň oçün rad. Balşoý spasibo. Daže garaşmadym niye ajydal. Ýa men seni iki aý gözledim agam hiç kim ony ýaly gözläp görmedim. Şoň üçinem elmydama Nesip olsa ine dalneýşi gepleşikleňde ulyga götüren su dowolstwin geler. Hökman çagyrar name seni. Ine ýörite mähman muşdaklym özüňiz-ä gördüňiz. Şeýle bir gepleşik idealny gowy daže nezabywaymy ýatdan çykmajak pursatlaryň birini döretdik. Ýörite içgin her hili Gürrüňdeşlik geçdik, bilmeýän zatlarymy soradylar, bilýän zatlarymyzy aýtdyk. Nesip bolsa ýakynda ýene az wagtdan siz bilen görşek. Janyňyz sag bolsun. Wah! Wah!